Me dia ne Pastor Opoku, Opoku Agyeman. Yɛn saa mmerɛ ɛne yɛde nyame asɛm a ɛma nkwa ɛna ɛrebrɛ wo. Na mema wɔ nipa bi atene wɔn ase ahunu sɛ nipa a wopɛ sɛ woyi wotu bɔne ase anaa woyi akra firi bɔne mu no, ɔmfa ne izi. Wopɛ sɛ woyi akra firi bɔne mu a, ɔmfa no easy. Wobɛbrɛ seriously because ɛfiri sɛ Onyankopɔn de asase yi to hɔ. Mm. Adebɔnyɛfoɔ na dii kan wɔ asase so first. Ansa na teneneefoɔ ba. Ah. Mebɛpurufo akyerɛ wo. Yɛaso no atie me. Mm. Awurade mfa nte aseɛ mmra. Wɔmmi akomam. Ɔpani baako yɛ atɔ nsu. Mm. Onyankopɔn nhyira wo. Ɛna asɔre panin baako ɔpanin bɛkoe paa tena no wɔ me werɛ firi de kakra awurade ɔnyɛ ɔkɛse papaapa nyame nhyira wo awurade mfa nteaseɛ mmra wote aseɛ hmm. asase so adebɔnyɛfoɔ na dii kan wɔ asase so first nsa na atreneefoɔ yɛ dɛn ɛreba, na mema onipa bi ate wɔn sɛ bɔnsam fa adwene kɛseɛ wɔ sɛ no akyɛ. Edi nti ɔma na bɔnsam statee so ɔrefa nnipa ho adwene na wasi nnipa nkwagyeɛ no ano kwan sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wɔn wɔnya ɛkwan ɛnta Onyankopɔn ahenniɛ mu nti no ɔma ɔkra biara nso nyɛ dɛn ɛntam. Enti sɛ Onyankopɔn frɛ wo sɛ bra bɛyɛ sɔfoɔ a, hunu sɛ adwuma a wɔde ahyɛ wo nsa paa yɛ akra yie ɛne adwensakyera Sɛ nnipa bɛtumi anya nkwagyeɛ de ama ne kra awurade mfa nteaseɛ mmra Amen. praise the lord wei Hallelujah. my brother tie me yie paa o ɛnɛ metwe adwene si adeɛ kakra bi so ɛnyia yɛ afiri hanom ayɛ dɛn akɔ Yes. because nyankopɔn de ɛbɔ wiase to hɔ no wɔde yɛ- yɛ nana adam ɛbɛto asase yi so na wɔde ne yere Hawa bɛto wɔn abɛkaa ne ho no, wɔn fira sɛ sɛ wɔn rewo. Na saa quotation da bia yɛ kootu. Da bia asɔfoɔ bebree redi. But ɛnna mi kɔ mi ntini ti saa mo ate ho ase. Na wɔn baabi a bɔne firi yɛ ɛnna yi ɛba asaase so. Wɔn sɛ bɔne akyekyere wɔ nipa. Eti David kaa asɛm bi wɔ se, bɔne mi na me na nyinsɛn me, na bɔne mu na me na yɛ ɛdɛn. Eti bɔne di kan bɛto nipa wɔ asaase so. Anaasɛ nnipa bɛto bɔne wɔ asase yi so. Mm. Enti ɛnyɛ yiyɛ sɛ Nyankopɔn de ne nsa bɛka wo sɛ wo sɔre firi bɔne mu. Na wo sɔre firi mu a, woasa akɔ hɔ nom akɔ akɔyi wo nkɔɔfoɔ nso ayɛ dɛn? Saa ne Nyame bɔ asɔfoɔ. Nti asɔfoɔ mo ne nom ɔmo tontɔn anɔnte wɔ yere ne ɔmo tontɔn koko mm. ɛne kɛndere no, ɔmo yɛ metwee. Nkwagyeɛ de ɔmo nyɛ ɔmo adwene sɛ ɔmo pɛ bi. Mm. Na mmom ɔmo yɛ furu nti, ɔmo asesa Awurade Nyankopɔn asɛm. Mm. Tie me paa. Kae Genesis chapter four verse one. O de awurade o, kɔtɛ tu ɔda bi ekɔɔtu o, but ɛnɛ yɛ mo wate aseɛ hunu sɛ wɔnyame wɔ deɛ ɔde sɔfo bi abɛyɛ na wɔnyame wɔ wɔn a nyankopɔn ada soma wɔn sɛ ɔmmra mbɛyi akra mfama wɔn. Mhm. Saa afɔ no bi na yɛhwehwɛ wɔn. Nyansa nsɛnkyerɛ Nyankopɔn mfe aso yɛnyɛ bio, awareɛ ne adwuma ne akwantuo, ahombɔne ho mfiri fifire. Mhm. Awurade nam nso ma amanfoɔ nya ayaresa. Yes. But nyɛ no Nyankopɔn ne anisoade hunu. Mm. Nyɛ no nti na Yesu baɛ. Ɔbaɛ sɛ nipa bɛnya deɛ bɛn? Nkwagyeɛ. Enti saa nneɛma no nyinaa yɛ bonus. Mhm. Enti wohwɛ ɔsoro ahenniɛ ne tenenee kane a, mm. ayaresa ne ɔgyeɛ ne awaleɛ no, Nyankopɔn no na ɛde bɛyɛ dɛn?

Nipa biara nso ɔdwene bɔne a na ayɛ sɛ bɔnsam na adi kan wɔ hɔ. Enti adwempɔne baa Kain tirim. Ɛna ne bo fuw pii. Kain ne bo fuw pii.
Kain bo fuw pii.
Na omunae. Na Awurade ka kyerɛɛ Kain sɛ. Ɛhɔ na Awurade Nyankopɔn firi ɔsoro mu soro teɛm ka kyerɛɛ Kain sɛ. Wo, adɛn nti na wo bo afuo?
Kain, adɛn nti na wo bo afuo? Adɛn nti na woamuna yi? Adɛn nti nso na woamuna yi? Na sɛ wo yɛ nie a.
Afɔdeɛ na mese mo nyinaa monkɔbɔ ma me. Wobɔɔ no adwempɔne nso. Obi yii ne tirim bɔe. Enti sɛ ka woyɛ wo deɛ yɛ a, Anka ɔne me rente anaa? Anka w'adɛn nti na bɔfo ka w'anim nte anaa? Ɛɛ sɛ woanyɛ ne yie nti no. Na sɛ woanyɛ ne yie nti. Ɛnna bɔne butu wo pono ano.
Ɛnneɛ bɔne butu wo pono ano.
W'akyiri kwan na ɛhwehwɛ.
Bɔne hwehwɛ w'akyiri kwan. Nanso bɔ mmɔden di ne so.
Enti bɔ mmɔden na di bɔne no so. Na Kain nua bɛkasaeɛ. Na Kain, ɛhunu, ɛ, Awurade kaa saa no, Kain amfa o, wannya adwensakyera o. Obi retie me saa berɛ yi, wasakyera n'adwene a, afei Awurade bɛgye no nkwa. Wansakyera nso deɛ, ɛnneɛ kɔkɔ atɔ wuo. Ohoo.
Ɔkɔ.

Me nua no so hwɛfoɔ, meyɛ sikiriti mama me nua no anaa? Ɛnna Awurade se.
Ɛnna onipa a wɔdi kan hyɛ ato Onyankopɔn faa sini no, saa nipa no ɔhu sɛ bɔnsɛm abɛtra ne mu, enti ɔyɛ adeɛ a wɔnu no ho. Wɔyɛ bɔne no aka ansa na ne bo afu. Bɔne no adi kan wɔ nipadua no mu. Nnipa di kan tɔ dwaman mu, wɔatɔ nsa no, wɔatɔ wim, wɔatɔ kokaa mu.

Woato nyinsɛn to agua a, Bible se nyinsɛn ne akwadaa no teɛ mu frɛ Nyankopɔn wɔ soro mhm. because ɛyɛ mogya hwieguo bi na wɔkɔ hwia ɛdɛn ato agu. Hwɛ Bible na mempɔn. Wɔse afei wadome wafiri asase. Enti sɛ sɛ ɔne Nyankopɔn yɛɛ, wɔse wadome wafiri asase. Da ebie na n'agye wo nua mogya no afiri wo nsam no so. Asase ebie na no agye wo nua mogya afiri wo nsam no so. Na sɛ wodɔ asase no a. Na sɛ wokɔ kɔdɔ afuo na wokɔdɔ asase no a. Ɛne nkɔso mma wo nnɔbaeɛ bio.
Ɛnyɛ adeɛ asase no bɛtumi ama wo nnɔbaeɛ a wopɛ.

kyene sɛ mɛtumi masoa. Onyankopɔn ei, nnipa no deɛ maku no, but me bɔne so adeɛ no so tene sɛdeɛ mɛyɛ dɛn? Mɛtumi asoa. Branteɛ no boɔfo bɔ nsɛm abɛhyɛ nipadua nom, ɛgyɛɛ sɛ na ayɛ sɛ nipadua no gyina hɔ te sɛ tɔnturaa, ɛna bɔnsam hyɛ mu ɔne Nyankopɔn yɛ dɛn? Ɛɛkasa. Enti sɛ bonsam anaa bɔne dawura ni. Atu. Nteaseɛ mmra. Amen. Na ɔmmi akodeɛ no. Ɛso kyɛn sɛ mɛtumi asoa. Ɛso kyɛn afiri asase yi so a. Na. A ɛne sasa bɔne wɔ. Hwɛ, wowɔ ayɛ bɔne a ɛnte sɛ wo. So da a ɔbɛkum Kain no.
Kain, na Kain no.
Ɔbɛtɔ ne werɛ ahodoɔ.
Kain ne Abel pɛ na ɛwɔ asase yi so. Na ɛyɛɛ dɛn na Kain dwane firii ne nua Abel ne ne papa nkyɛn? Bible so ɔkɔwaree. Na saa nnipa no a ɔkɔwareeɛ no, na wɔfiri he? ɛhɔ na ɔmo hwɛ mu no na ɛhɔ na me nso mepɛ sɛ mma nipa bi ate aseɛ mm. na mekyerɛw adeɛ nkakra awurade mfa nte aseɛ ama wɔn bia wɔn bia adwene hwɛ baaburo mu ayi.
wɔsi wade yɛ nsɛnkyerɛnne ɛma kɛn. eti tiɛ o nipa na wɔkɔ no awurade nyankopɔn nso yɛ nsɛnkyerɛnne bi de ma kɛn. na obiara bɛhu ne nkɔnɔ. Sɛ obi biara a obehu nti akɔ asɛ Nyankopɔn to brɛbɔ bi faa no ho. Enti obi a ɛyɛ sɛ kohu no a, ɛyɛ sɛ koku no na kɛkɛ afiri wiase no. Onyankopɔn nim sɛ obi ku no a, bɔne no abɛsoa no. Enti ɔyɛɛ Malaki bi maa Kain ma brɛbɔ bi twaa Kain ho yɛɛ dɛn? Ehyiae. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ na obi behu no no, wɔntumi nkum Kain. Na Kain nenam hɔ. na wɔdi bɔɔdeɛ mm-hmm. na kei nenam hɔ na wɔwe aburo mm.
na kei nenam hɔ mm. na wɔkɔ baabi ɔpɛ wɔnim sɛ nyankopɔn yɛ sɛnkyɛne bi mm-hmm. ɛne wɔde nenam hɔ because awurade nyankopɔn de ka kakyɛ sɛ wɔpɛ wɔ nipa dasani no ade nsakyera mm-hmm. na mmom ɔmpɛ wɔ ne bɔde ɔdebɔyɛ ni deɛ bɛyi ɛwuo Nti Kain nenam hɔ,
ɔpɛ obi amena kunu. Nyankopɔn nso ato hɔ afa ne ho, ɛna kwa nenam no ɔwe aburo. Hwɛ na anom ne anku anim ayi. Wɔse na obiara a ɔbɛhu no no. Obi bi a ɔbɛhu Kain no.
Ɔntumi nku no. Ɔntumi nkum Kain. Na Kain firi Awurade anim kɔeɛ. Ɛhɔ na Kain dwane firi Awurade anim kɔeɛ. Kɔtenaa Nod asase so. Nnipa yɛ bɔne na ɔte asɔdeɛ yɛ kronkron. te sɛ universal obi bɔ adwaman a ɔno atumi dwane obi bɔ adwaman a no ɔno atumi ɔtumi sɛ ɔda nyame honhom gyina no so ɛsɛ ɔno aba ne mu no ɔbɛka sɔfo mpatsɔ ma ayɛ bɔ ne sei ne ahwɛ aboa no my brother ɛnyɛ yize o sɛ nyankopɔn anka wanka heaven ho a my brother heaven ho asɛm a yɛka wote ɛbɛyɛ wɔ abufusɛm na wohu heaven ho adeɛ biara nso a bɛyɛ atantadeɛ mhm. ba sɛ nyankopɔn bɔ selection wɔde wo kaa ho paa deɛ a ma brɔda bra ne yɛnyina yɛ nsom ate na abɛne bɔ mu a mhm. wobɛnya baabi agyina wɔ awurade hwɛ ma worom ne yɛnkɔ anim wɔsi ne ka firi awurade nim kɔyɛ ka firi awurade nyankopɔn nim kɔyɛ ɛkɔtena nɔɔdo asase so wɔ adi ne puiɛ ɛkɔtena nɔɔdo asase so wɔ apuiɛ Verse number seventeen, Kɔ na me Henoch, kɔ. Wɔsena Cain ehu ne yere. Cain tia o, mm. ano wo hwɛm no. Cain ɛne nam saa no ɔkɔ kɔduru kuro bi so na ɔkɔ hunu ne yere. Ehu ne yere. Ɔkɔ hunu wɔ baabi ware no. Na onyinsɛnee.
Ɔno nso tia o, adebɔnyɛfoɔ no Nyankopɔn ɛmu ɔmo gye ɛ ɔmo dɔre wɔ asaase so na metwe adwene si aseɛ kakra bi so ne apɔn. kaa so nenam saa na ɔkɔhu ɔbaa bi na ɔkɔware no. Aha na mpɛ sɛ mmaa kyerɛ sɛ sɛ yɛhunu sɛ bonsam tumi yɛ nsɛnkyerɛnne. Saa na ɛteɛ.
Bonsam tumi yɛ nsɛnkyerɛnne. Eti bonsam na ɛyɛ saa miracle ma ɔbaa no so yɛ dɛ. Ka ɔbaa no, Bible ntumi ankyerɛ baabi a ne maame wɔ. Wɔntumi ankyerɛ baabi a ne papa wɔ. But no sɛ kɛ debɔyɛni no ɔnam no so kɔhyia ɔbaa no.

but ɔbaa no deɛ bible amprofo sɛ ne maame nie ne papa nso deɛ dabi wɔyɛ first miracle wei ɔho hmm. wɔyɛ saa miracle wei no wokae mewɔ history bi wɔ hɔ noma ɔho ɛni yi sɛ
eti onipa bi ntumi dwa nsɛm wɔ ɛni o agye sɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn because yɛ ɔsɔfo bebree kɔ three million

Christian brother, Christian sister, Christian brother. Adwama yɛ ne sɛ chapter twenty four verse fifteen. Na deɛ amodi na atwa vin plan na bɔ n'anim kufu sɛ wɔwɔ ti. Ɛnyɛ asɛm ketewa. Na wɔde wura asɔn dɛm a mm.
wɔso wɔbɛti abɔ nsam so. Wɔbɛti abɔ nsam so. Ah. So yɛ kɛn mm. amanfoɔ fira sɛ wɔn boae. Mewɔ gyidie nso sɛ ɛbɛkɔ so. Wɔn bɛyɛ. Nyame tumi no no. Mm. My brother, tie nkwa kɔfo. Awurade bie kwan ma wo. Kaba boa yi.
Epatwɔ Genesis no. Verse number six no. Kaba brum. Wɔsi efiri asase ni. Efiri asase nyinaa ni. Efiri sɛ efiri ntotoboa so. Efiri o de nipa akɔfa ba wakɔfa ba ama bi aka boa. Awo.
Boa bi ti ni bɛ. Papa wakɔgye suma bɛhyɛ fie hɔ. dɔ saa mmoa wei nyinaa. Adɛn ntia?
Nyankopɔn yɛɛ n'adwene sɛ wɔde saa mmoa no bɛgu asase yi so na nnipa yɛnyɛ biara a ɛdɛn? Awe. Enti so ɔpira nnipa anaa sɛ nnipa kɔfa asɛm aba deɛ? Ɔnim. Taa o. Noah deɛ. Verse number, kae Genesis chapter. Sra, gyaa sra. Wo sra sɛ ɔmfaa ho.

Adebɔyɛfoɔ deɛ Nyankopɔn pra wɔn nyinaa yɛ dɛn? Ɛkɔ. Enti. Na wono Nyankopɔn, na wonim deɛ ɔno ɔyɛ no, ɔtɔ kwan so na ɔde brɛ mo. Enti nneɛma na wose wo wosɔ gu kɔmputa so no, Onyankopɔn wɔ bi dedaada ansa na ɔde bi brɛ yɛn. Enti ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ, sio, adeɛ no a wote wo no, mema obi wɔ tɔpo, nti wontumi nyɛ bɔne mfa nyɛ dɛn? Nsie me.